Ramchung ramleng in ka video rak zoh ton tu nulepa hi kum dot nan dih lak nan kut kan tlaih hna. Happy New Year's. Kumthar kumthar na chuah pimi lomnak, nangamnak, daihnak nan in chungkhar le nan pumpak nunnak cio wa kan Bawipa Jesuh Khrih minin thar in tlung hram ko seh kumhlun chungah kan tonmi ngaihchiatnak tampi um lai uh, sungzatlaknak zong tampi um lai khuaruahhar vansannak zong tampi um lai cuve bantukin kumhlun chungah khan thlachuah kan tin chomi ṭhatnak hlawhtlinnak kan hmuhmi zong tampi um lai vawlei a si bantukin ṭhatnak lawng te ton khawh si lo, hlawhtlinnak lawng te ton khawh si lo. Hlawhtlinnak le ṭhatnak, thluachuahnak kan timi karlak ah zawnak damlonak ngaihchiatnak he ti bantuk phun tampi kan duh lomi thil um kho. Ca ve bantuk ṭhiamṭhiam kumthar chung zong ah hin Happy New Year's kan ti i a nuammi a sunglawimi kumthar kan ti ko bu ah kumthar chung ah khin thluachuahnak hlawhtlinnak kan hmuh khawh nakhnga Pathian sinah thla kan cam, thluachuah kan in halpiak bantukin kan duh lomi zawtnak, fahnak, sunghzatlaknak le ṭhatlonak zong tampi kan hmaiah a um, kan pawngkam ah a um ti kha philh lo tein Pathian ṭihzah le uh, i bochan bu tein kumthar chung zongah kar kan hlan ṭhan ding kha uh, a biapi ngaingai. le kumhlun chungin kumthar chungah kan phan kho i Pathian sinah kan i lawm cio lai tiah ruahchannak ka ngei amah belte cu kan ram bobuainak le kan ram harsatnak ruangah kumhlun chungah hin kum thonghni le kulanga chungah kan sung kan ralmi kan in le lo siseh kan khua kan ram kan funu kan fapa kan hoi kan hoi kan hoi nu kan hoi pa hi ti bantuk hna zong mu dothlannak lakah nunnak kan liam tak mi le zuarnak fahnak ruangah nunnak liam mi zong tampi num hna i dai sim han se chu kan ngaihchiatnak le kan lungfahnak vialte cu kumthar chungah hin kumthar chungah cun lunglawmhnak he luh khawh tu i zuam hna usih law timi te kha pakhatnak bik ah van som hna ka duhmi si tu hi kawlram lei australia lei europe lei hi ti bantuk ahcun january thong hnih le kul le ruk january ni khat nam phan cang halai kan ni zuwa tu hi kan umnak he louisiana central term in zan suimalam pasarih le minute kul le hnih bak si i kan pawngkam zong he a view an view ko ke phang phang kan ti lai chiti cun mi vei pawl kha firework pawl kha biatak an puah i a thong zong nan van thep ah theo men lai ma kha se le atu hi pathian lam kan hruai lai a rauh hlan ah thong hi le kul le ruk january ne khat khi kan lut ve chang lai se pathian sinah kan lom ko zai si hman ah kan mah te in kan nunnak kan kilven kho mi le kan zoh khan kho mi zei manum lo Pathian lamhruainak le dawtnak ruangah atu dirhmun kan phak khawhmi hna le kumthar chung kan luh khawhmi hna si ti kha kan philh lo dingah khan a biapi ngai okay mah kumthar le kumhlun kong he pehtlai cun bamhai thi ah mah zom ma kha ka van chim duhmi si lo si tutan cu US lei kong he pehtlai in van chim deuh kha ka duh mi si a ruang cu kum thar a phak lai caah hi january ne khat in US ah hen lo thar tete thlan non nak thar cozah ne phung phai thar te a tu mi hna kha anum hna i cu January ni khat chungin a nung dingmi ngan a si dingmi phungphai thar tete cu zei bantuk dah an si timi bantuk tete kha tutan cu i ruah dingah khan video ka van tuahnak si timi te kha van chim ta ka duhmi si cucu cu ka van chim dingmi kan lut tak hlanah cun news pakhat hnih te in van pial ta usih law a kawram cu kan thei bantukin thimnak a vaikhamnak ai lim i atu hi vote thlakmi zong cu an van rel khawh dih cang za ah sawmkua cu ai lim cang ti khawh si cu chungah cun Chen Khanji nih khan tam deuh ah khan za ah sawmkua cu teinak an hmuh cang caah atu hi thawngpang an van tial thar bikmi an hnu bik thawngpang van tialmi ahcun minong hlan nih hin biatak tein cozah sernak ding caah timhtuahnak ai nei cang i cozah ah hman a cabinet hei ti ban awan ci ti bantuk i hman a duhmi pawl kha atu ral bawi in dinter e ke an uniform kha a thlan e khate khan cozah a ser lai dingmi ah khan a kutke ah hman a duhmi pawl kha mu timtuahnak kha tu hi biatak tein a van ngei cang ti si thimnak man a dih hlan ah tu hi a voi khatnak thimnak an van tuah ko i vot an van rek thlu hlan hman ah hin USDP nih kan tei ko ti kha za za an zumh ko ca khan a fian ko ca khan tu cozah ser de tu te khan tim lapnak an ngei cang e timi bantuk thong pang ten ha zong kha kan van thai i zeidah alo te hnga a duh ning le ai ruah chem ning takkan cozah ser kho lai maw a kalpi kho lai maw ti tu cu hmailei ah caan nih lairel te ko se law ce cu cun atu hi zu asa hin news tampi le vai nih ngandamnak lei rian tuan tu hna nih an chim ngai mi thil pakhat cu zei dah si kan ti sia cun super flu timi hi zawtnak a foinak cun zei kan ti hnga lufa taklinh zawtnak kan ti flu kha si ko foinak zawt kha flu kha atu hi jus ram chungah han akar ngai ngai e akar arang tuk cun amhel chunnak te amhel chumnak a symptom kha alak ning kha arang tuk cun i chon te na kha arang tuk tika khan khi super flu ti khan au e amin de tak chu amin de tak chu Subclage variants ti a si i cucu a fawinak ah super flu ti an auh i cucu a karh a ren tuk caah khan le minung zawt cu zawtnak a ngeimi hna kha an taksa le an mithmai ah zawtnak a langh ning a hmelchunhnak kha a ren tuk tikah khan super flu an ti mah hi atu hi a karh ngai zut ram chung ah han mu le anmah riantuannak ke ngandamnak lei zungzong nih khan mipi hna sin ah khan rinnak zong kha an khenh cang mi si e mipi abu deuh in umnak le i chawlehnak cun biak ni i pum khomnak heti bantuk zong a khan mu ralring te in si kho achun mur hu heti bantuk hna zong kha i hu a tha lai timi bantuk ten ha zong an chim mi kha atampi le chimi hi super flu hi flu cu sawh bantuk a si lo flu cu si ko nain flu cu sawh bantuk khan si lo i a ṭhawng deuh a rang deuh i chon ten hna zong kha a fawi tuk tikah khan a i ralring u law mah cu mah hlan i flu cu sawhnak khan taksa ten hna a fak deuh cun lufah ning te hna taksat ning te hna kha a zual deuh ti si a tem tuarmi hna nih khan mah hlan i flu cu sawh an rak tuarmi nak khan tampi a fah deuh ning kha an chim tikah a tlawmpal kha ma hlan flu se sawhnak an ti anung deuh mi si ti a thong deuh mi si ti kha USA ngandamnak lei zung nih khan an van than mi si la tu tu tu super flu chu zot ram chung ah hen a kan suwa ma liu si kana cho kana le nak le kan mun kal nak a ral ring te in um ding kha a be pi ngai ti mi te kha ka han van throp hna ka duhmi si US lei thawngpang pakhat hnih te kan van tanh than ta la e ma chi cu hika hin van za usi law Trump nih hin nihin ah khan a social media van thanh mi cu atu i Chicago le Los Angeles le Portland mu Chicago cu se Illinois simo Cuticun vei cu Los Angeles cu California cun Portland cu Oregon sarudah te kai palh lo ahcun hi palh zong kai palh hi khuapi min pawl an si maw chiga Los Angeles le Portland cu khuapi min pawl kha an si i mah chung i national card a chiahmi pawl kha tu kha cu a bei cang a kirter cang hna a kirter cang hna i a ruang cu kha chungah khan crime rate kha atu hi national guard pawl an um chungah khan tampi a zor ti si cun cucu a zor lawng si loin kan hnulei zarte ah khan vaine cozah lei supreme court nih khan hi national guard pawl hman ding kha can karlak kha a kham chung caah khan makha buar awk a ṭha lo, pah chih awk a ṭha lo. Cucu Trump nih khan atu Chicago le Los Angeles le Portland in khan khate khan National Guard pawl kha a kirter hna nak kha si. Asinain Trump nih a ṭial chihmi ahcun mah hlan bantukin misual le miṭhalo an um ṭhan i crimes hi a kai ṭhan si ah khan cun an ra ṭhan lai ti an ra ṭhan lai ti kha a si mah te cu US le thawngpang he beitlai khan van hrawm chih hna ka duhmi si cun a poi ngai ngaimi cu ngakchia timi hi a biapi ngai ngaimi US labang ahcun ngakchia he biapi tukun an chiahmi si le mah cucu hitihin an chim a taktak cozah nih ri a khiahmi a si maw si lo ti cu ka thei lo nain hi US ka rak phak ka te ah khan hoi le kom le chungkhat nan an rak chim zu te si ti si ahcun US ahcun a pakhatnak bik ah ngakchia hi an sang cem ti si ngakchia cozah nih biapi bik a chiah ti si a pan hi nak ah nu an si ti si nu hi cozah nih biapi tuk a chiah mi an si ve a kilven bak mi hna mu A kil a ruang cu ngakchia cu zeihmanh a chia ṭhan thleidang kho rih lo. Cun amah tein ai kilveng kho, amah tein ai rungveng kho, ai zoh, ai, ai zohkhenh kho an si rih lo caah cozah nih uh, a hlei in uh, a kilvenmi protect a tuahmi uh, an si i cucaah cu ngakchia hi zu a cun a sang bikmi an si ti si pahnihnak ah nu an si uh, pathumnak ah cun uh, PET PET mu zawhte ahcun uite hiti bantuk pawl kha mah pawl kha a sang bik ah pathumnak ah an chiah e ti si a palinak ah hin pa an si ti si a si mo si lo ca ka thei lo le capo capo ma si mo a si ka masin lam ma a zu a sawmi sin an thei ko la cu pa hi uite le zawhte nak niam deuh ah zuat cozah nih cun chiah dawh kan si le tu he le hei tuak ku law hringtu nu le ni le hringtu pa le ni ah khin tachunnak ah store ren kan tuannak store khumu shopping mall ngan ti people na ke Mother's Day ah cun an tap ning le an kivai ning ke atha ta take do ta tak le special phan tam sumu Asinain Father's Day ahcun zei huaha khi uh, an vei lo, an ṭap lo. Kan nih uh, Texas i HEB ka ṭuan lio lebang ah khan cun Father Day ah khan cun beer beer lang hnih thum kha kut kapong an hei chia la tlawmpal uh, Happy Father Day hei ti bantuk i uh, maite kha sticker hi ti bantuk pawl tek tlawmpal hei chiah le asiko mother days tu ah cun an tam ning he a ropui kho tuk le khakha si a zu asni hin zian nu lo pa ma tuk kan akan den na akan thai den na ka ti le keimah zong he kai kai lung si pa lo chu chu nak chu nu le pa chu akan thai den deu zong han apoi lo e senan a se tak tak mo se tak tak lo chu ka thai lo le zawhte hna uite hna nakin atang ah akan chiahmi pali nak akan chiahmi kai fa sak kho tuk le ma che che po mi tak pa ate ni chuak pa a kan ban thom du mi na sakai chim du mi chu ma kong ka ma thong pa he kan chim du mi se aruang chu Trump administration ni hin zut ram chung state ki pa apek mi ngak chia zo khat nak ding cha i bawmhnak a pekmi mu childcare funding timi pawl kha atu cu a phih chung viar a phih chung viar zeirat zei dah kan ti sia cu tu Minnesota i daycare daycare le ka bantuk siangin i thil a cangmi mu thlen thawinak tang ka thlennak dik lo rian tuannak kha a tam tuk tik ah mah kha tu kha mah kes kha an van kalpi an hlat khai cuahmah lio kha a si la cu kong he pe tlai cun state ki pi um mi child care funding an tuah mi hak chia zo khat nak ding cha i chawza ne bom nak a pek mi vialte kha zong kha tu kha an lung a hring an lung a hrin tikah uh, dik lo riantuannak tangka i hmuarnak hi ti bantuk zong hi tampi um kho lai state dang zong um ko lai ti kha an ruah cha kha atu kha an ban phi chung an ban tantar chung mi kha se e uh, an ban chim ning sia khan chun amma uh, Department of Health and Human uh, Human Service ne an ban than ning sia khan chun ma state ni khan State pakhat nih kannih state chung ahcun mah ngakchia zohkhanhnak ding ca bawmhnak hi dik tein phungning tein eihmuarnak pakhat hmanh um lo tein kan hman ko timi kha an langhter khawh lawngah khan ngakchia bawmhnak kha an hmuh ṭhan lai ti si. Legit cu state pakhat i a sual ruang le state pakhat i ningcang lo riantuannak ruangah khan zuat ram chung state somnga somli pakua kan ti lai cu te mah vialte kha tu avan hnor suan dih cang e cu ca cu ABC News ne avan tial ning ah cun Trump cozah nih zuat ram chung state ki pe ngakchia bawmnak a pekmi kha Minnesota i khati i tangka a vaivuanmi ruangah khan an van phih chung viar timi te kha te thawngpang chia thawngpang chia ti nak cu cu le ma cu cu kan van hromh duh mi hna si fawn cun mah hihi thaizing january ni khat in a nung dingmi thil ahcun pakhat cu zeidah a si kan ti si ahcun Trump nih hin US ah luh a sianh lomi hna ram mu hi ka han ban zau si law hi January ni khat in hi phung hi a nung dingmi si e uh, new Trump orders immigration re, uh, restrictions go into effects January 1 ti se thaizing in anung dingmi uh, phung phai kha ase ma chu chu travel ban timi khualtlawn zuatram chung khualtlawn a phihmi hna ram kha hika Burkina Faso Laos Laos cu kanmah khua ram te kha si ko ram kam te kha si lo mu cu Mali Niger Sierra Leone South Sudan le Syria hna khan i tel i mah Mah hlan ah khan travel ban a tuah cangmi ah khan Kawlram zong kha kanmah kan ram zong kha i tel la mu. Mei hi kan i fian ding ahcun travel ban timi hi cu khualtlong tourist in ton hei ti bantuk cun visit visa in ton hei ti bantuk kha maka kha a sawh duh deuhmi si i immigration kha tu tiang cu a phit lo ti cu kai fian ning si immigration ta chunnak ah nupi lak hei ti bantuk cun chungkhar lak hei ti bantuk mu hika ah pem dingin umthai dingin lakmi rak tuah cangmi pawl khu cu a phit lo ti kha kai fet ning si hi travel ban hi kawram tal in tumun africa ram le middle east ram cheukhat hna kha january ne khat cun ma kha a phi biar cang an ngah ti lai lo zut ram chok an lut kho ti lai lo a on than hlan chung po khu chu mu e ma te zong kha van ram ka du mina se chon asia chon Zodor in lekhat thaizing in zei bantuk tete dah hi phungphai ther a um timi te kha tawifiannak tein kan van zoh lai i cu chung ahcun a biapi ngaingaimi cu kawl hoih hlan usih law a ning sung lohkhah lahsa timi a tlawm bik thlahlawh zuet cu suimilam pakhat ah cu zet tiin hourly in ai pemi ram a si caah khan mah kha ning khan an van tuakmi kha a si i lahkhah a niam bik mi a niam bik cu zet a salai ti a cozah nih ṭha tein a khiahmi kha tu January ni khat thaizing in hman a nung dingmi kha si mah cu zei bantuk pawl hna dah an si timi kha kan van zoh hmanh lai Ema cucu Mirang nih minimum wages minimum wages an ti i a niam bik a niam bik cozah nih a khiahmi kha si. Mahnak niam kha pek a ngah lo. Mahnak niam kha pek a ngah lo i a fawinak cun maka zei bantuk ram pawl dah an si kan ti si ahcun hi kaan van zoh hna u sih law Washington Washington he a niam bik lakha hi nazi pakhat ah dollar hlei sarih le pia hlei thum si. California hi hlei ruk le pia sawm kua le pia kua si. Washington le New York hi a sang bik a si. New York ah hin Long Island le Long New York City le Long Long Island le Worcester me hi hi an si nazi pakhat ah dollar hlei sarih khi chu mu le a hmun dangdang kha cu khi tiang kha an si lem lo cozah nih khin phungning in a khiahmi kha hmun dang cu ka thei lo cun connecticus khi hleiruk le pia somku le pia li awei i hleiruk rot ai lai ti bantuk kha straight pakhat le pakhat cio khi an rak pekmi khi ai dang cio lo mu straight pakhat pakhat ai khat cio lo cha khan mah vialte khi khoi Washington Washington California New York Connecticut Hawaii Rhode Island New Jersey Colorado, Arizona, mine cun Missouri, Nebraska, Vermont, Michigan, Virginia, South Dakota, Minnesota, Ohio, Montana mah khi si i mah hihi lahkhah a niam bik minimum wages an khiahmi hi thaizing in mah state hna in a nung ding si. Asinain state pathum Alaska le Oregon le Florida khi kum kum cheu tukum thar kum cheu hrawng mu alaska chu january uh, sorry july ni khat in um, minimum wages ni me aniam big khal ho ke uh, swimalam pakhata dollar heili salai organ ke ai fiang ri lo je je da silai asna in uh, july thla mai kum kum thar july thla hrawng kan organ zong tha an an kai velai khie vela chun florida he september ani som thuma aniam big suimilam pakhat ah dollar hlenga a si lai. Mah te kha uh, rian na tuanmi company rian tuanmi cozah rian tuanmi e hna caah mu ma te kha thai tlai si tia ka ro le cozah ne phung thar avan to mi a makhat thaijing january ni khat in anung ding mi le hman ding mi asi ti mi te kha van throm hna ka du mi si chun Hawaii hi Hawaii ah hin phungthar pakhat an tuah ṭhan dingmi cu Hawaii Climate Tourism Fee ti si cun transient accommodation tax ti zong kha an ti i mah hihi thaizing January nikhat in tax kha 10.25% an lakmi kha 11 ah thleikhat ah makha an kai i hi an kaimi nih hin kum khat chungah US dollar in million zakhat

an phen lai ti si i mah ca cun hawi um um le ummi hna ca khan mu mah te kha thawngpang pakhat theih tlai si tiah ka ruah ca khan kan van hrom chi duhmi hna se cun snap e snap kan timi ta chunnak footstep hi te ko sil of foina khan footstep hi zu ase state cheu khata hen soda le candy muthai kan tila chu candy paul le cun drink dinmi mudring cheukhat hi mah khekhi footstep in cawk khawh ti lo dingah khan state cheukhat ah hin an kham cozah an kham i cu an khamnak phung cu thaizing zanwari nikhat hin anung ding si cucu indiana timbanzo solo indiana le indiana le nebraska le iowa le utah mah state ha chungah hin Thaizing January ni khat thokin foodstamp in soda le candy pawl cawk a ngah ti lai lo. Timi te kha uh, Indiana labang cu Laimi tampi kan umnak si ca khan mu mah te kha uh, foodstamp kha kan hman sual cawk a ngah lomi thil kan cawk sual ahcun uh, makhat thil thalo a chuak khomi si ca khan i ralring ten foodstamp a, a hmumi hna nih khan thil kan cawk tikah soda candy heti bantuk te kha kan cawk lo ding kha a biapi ngai David mate zong kha ban rom chi hna ka duh mi se chun kan umnak Louisiana state chungah hin new law timi phungthar state cozah nih hin a sermi tampi um ma sermi chungah cun ta chunnak ah insurance hei ti bantuk te na cun tax mu ngun khuai pek hei ti bantuk te na ma cun small business tete kong he pehtlai in phungthar kha a tuahmi kha zeimawzat kha ummi a dihlak in ka van chim kho lai lo i zapi zong nih nu zong nih pa zong nih kan hrial khawh lomi cu motor mongh si zu asa cun mu cusa motor mongh kong he pehtlai in Louisiana state nih phungthar a tuahmi te kha kan van hrom hla i mah cu Hanfree driving law ti si i mah hi state dang ah zeitluk in dah an hman ti cu ka thei lo nain nihi Hanfree driving law hi uh, Louisiana state nih hin atu hi atu a tharmi si i tu dis, uh, January ni khat in January ni khat in hman cang dingmi si a nung cang lai cu Louisiana ah Laimi dangdang zong sia Louisiana nan tlon Louisiana state chung i nan lu bak sia cun mah lo kha nan zul hau e state dang ummi nan si zongah mu luziana nan um chung po chu nan zul hau e hand free uh, driving law ti min chu zeda si kan ti sia chon uh, motor na mong tika phone tong nga lo phone chon phone tlai anga lo chon tech message

kha an na hmuh si ahkhan cun palik na hmuh si ahcun dirter khawh ticket zong pek khawh si tlaih khawh zong si cun fee zong hi a sang deuh a sang deuh lai ti si kha bantuk dan tat nak ma cun mu ta chun nak ah ma phone na zau pa ruang ah asilo phone na de pa ruang ah khan red light te na ke traffic te na kala ban za da khan kala thailo min tampi cho mi phone zau ruang ah khan si cho e chun pheret lai te hna avan um cang komi kha thei loin a pahmi hna a kal chihmi hna kha an tampi cu bantuk speed limit hei ti bantuk zongah khan phone zoh pah ruang le chawnh pah ruang hei ti bantuk ah khan a tlolhmi le a thei lomi kha a ralring lomi kha tampi um hna e kha bantuk tete ruangah a herh lo ning in accident nak motor i pahnak Eti bantuk a phunphun kha thil kha a chuak khomi si caah cucu Louisiana state nih cun biapi ngai ah a chiah i cucaah hand free driving law kha a thar in phungthar an ban tuahnak kha si makhan na zulh lo sia i mah na zulh lo ruang i thil pakhat ka tlun sia khan cun dantatnak kha malhannak kan fakpi a si kho deuh la um kho deuh mi a si ti kha Louisiana State nih khan an van thanhmi si. Cu bantuk tete cu phung phung le phai thar cozah nih a tuahmi tete kha kum thar kan van phanh cang lai caah khan ti theih ṭha si ko tiah ka ruah caah tutan cu mah tete kha kan van i hrawmh khawhmi si seh law nan dihlak cungah ka lawm. A biapimi phung thar phung phai thar dang tete hna um si ah khan cun si khawh chungin next video ah hrawmh khawh kan van zuam ṭhan hna lai. Chun ṭha mangṭha dih hna u video dangah na tong ṭhan te hna lai.